ħafna min-nies għandhom din l-idea li l-antibiotics biss ifejqu. Mhm. M'hemmx sintomi, ma jfissirx li qatt m'għandhomx il-virus fuqhom. All right.
Jista' jkun li jkun għaddilhom xatt il-virus u għadu ħajoħroġ is-sintomi. Mm.
Nilqgħukom għat-tieni episodju ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna magħna lil Doctor Amanda Camilleri Farrugia li hija tabiba u ħabiba kbira tiegħi wkoll għaliex konna flimkien il-kors tal-ispiżjara. Imma mbagħad Amanda kompliet tistudja għal tabiba u llum qed tispeċjalizza biex issir tabiba tal-familja. Għandha l-familja tagħha llum ftit ilu saret omm. Nawgurawlek minn qalbna. U llum ħan nitħattu naqa' fuq suġġett interessanti speċjalment fejn jikkonċerna tfal. Għax meta forsi jaqbad lilna l-adulti noħdu għana relax, tipo nafu xanna namlu, imma meta jaqbad l-tfal penik. iktar.
U dan huwa is-suġġett tal-gestrik. Mela, kif semmejt inti l ħaġa thank you tal-istedina. Ewa ta' pjaċir tiegħi kif qed inti ħbib kbar, ġifieri minn qalbi nieħu gost li qed nagħti semi hawnhekk. Kif semmejt it-topic tal-gastrik jinkwetana xejn iktar fit-tfal. Fil-kbar mhux qed ngħidu ma jinkwetanix u fil-verità laqas fit-tfal m'hemm għalfejn jinkwetaw esaġerat għax hija xi ħaġa komuni ħafna li tiġri, ġas fit-tfal jinkwetaw iktar ħabba riskju ta' dehydration. ovvjament. U iktar kemm it-tfal ikunu żgħar ninkwetaw da xi iktar. Plus l-ommijiet ninkwetaw iktar, issa li jiena om naf xi ġifieri. Fil-verità, gastroenteritis hija infezzjoni ta' fetwa għal musrana ħafna minn nies jesperjenzaw li jirremettu daqsxejn, kun hemm daqsxejn diarea. Fit-tfal, pereżempju, tista' ukoll ikun hemm sintomi pereżempju ta' ejja, forsi kkomplejnjaw iktar buġħ ta' żaq, Però normalment sakemm ikunu qisu contained is-sintomi mhix ta' riskju. Nibżgħu iktar jekk dawn ir-riskju ma jiġux kontrollat, dawn is-sintomi ma jiġux kontrollati. Kif semmejna ħabba dehydration. U nimmaġina anke nuqqas ta' ptit ikun hemm. Ikun hemm nuqqas ta' ptit, ġieli anke jaraw xi demm fl-ippurgar, li f'dak il-każ ovvjament irid jara tabib mill-ewwel, għalkemm tista' tkun xi ħaġa relattivament mhix komplikazzjoni, jiġifieri ma rridu neskludu komplikazzjonijiet f'dak il-każ. U hemm ċertu tipi ta' gastroenteritis li jkun hemm deni, però mhijiex komuni. Tajjeb, l-iktar ħaġa komuni kif għedna dawk is-sintomi li semmejna. Prattikament tikkawża minħabba virus, ġifieri jekk inti xi ħadd ikun hemm normalment l-iktar li nsibuha jekk xi ħadd imur childcare pereżempju jew ġo klassi, Xi ħadd jibda jirremetti jew jgħoddi xi diarrea, u mbagħad jiġi t-tifel l-għada jew it-tifla u tgħidlek mami jew papa għandi daw is-sintomi jew tara li li m'għandix aptit u tibda tirremetti eċċetera. Normalment is-sintomi ma jdumux ħafna, ġifieri within 3-7 days għandhom jissetiljaw. All right.
Però narawha li id-diarrea jew li t-tfal jibqgħu jagħmlu daqsxejn iktar lose jaf iddum daqsxejn iktar. All right, ġifri mm. ddum iktar minn dawk is-7 days. Ekku. L-iktar ħaġa importanti li within dawk is-7 days u wara dejjem qiegħda tonqos il-frekwenza. Ġifieri ma tkunx normali jekk inti nibqgħu ngħaddu dejjem ammonti ta' dijareja akbar, biżem tmien darbit kuljum. All right. darbit kuljum. Ġifieri ħan innutaw li dejjem qed jonqos. All right. Tajjeb. Mhm. Dawk essaċ l-iktar komuni. All right.
Um, rigward is-sintomi, mhm. ħafna drabi jibdew eżatt malli jidħol il-virus fil-ġisem? Le, le, mela. Normalment, aħna per eżempju, jekk xi ħadd qiegħed għandu sintomi tal-gestrik, aħna bejn in-nies ngħidu l-gestrik. Mhm. Tajjeb. Meta jkun hemm sintomi tal-gestrik, mhm. ovvjament it-tfal merdux imorru l-iskola, Issa, ma jfissirx li meta jgħaddu s-sintomi jistgħu jmorru mill-ewwel. Ġifieri dejjem ngħidu titħalli jumej biex All right. tmur għax xorta inti tista' tgħaddi l-virus. All right.
Tajjeb tal tal-gastric. Issa bl-istess mod, jekk inti t-tifel jew it- it-tfal insomma qegħdin healthy, qegħdin m'hemmx sintomi, ma jfissirx li qatt m'għandhomx il-virus fuqhom. All right.
Jista' jkun li jkun għaddielhom xi ħadd il-virus u għadu ħa joħroġ is-sintomi. Normalment inti mhux Ħafna mit-tfal meta meta jiġu pereżempju fil-klinik jgħidulek isma' għax pereżempju jumejn ilu kien hemm xi ħadd li kellu l-gastric pereżempju. Ġifieri hemm min dak il-ħin dik il-ġurnata stess joħorġulu s-sintomi però mhux l-iktar l-iktar komuni. Ovvjament din immaġina li ma tgħinx li jkun diġà fuqek għax nimmaġina li jkun diġà fuqek tista' tittrasmettih. Jekk ikun diġà fuqek xorta tista' tittrasmettih ovvjament. U għalhekk jinfirex malajr.
Ekku. Jekk għandek is-sintomi ħa jittrasmetti ħafna ħafna iktar. Alright. U b'hekk aħna ninsistu ħafna għal hand hygiene, forsi fi żmien il-COVID kulħadd
iffoka ħafna fuq sanitizers u hekk, però fuq gastroenteritis mhux dejjem is-sanitizer jaħdem. Alright, ġifieri iktar importanti taħsel idejk bis-sapun? Sapun u ilma. Milli sanitizer? Ekku.
Alright. Għaliex inti jekk jiena għandi eh, sintomi tal-gastrik u għandi l-virus fidejja, għandi l-mikrobi fidejja, jekk ma mhm. siltomx kull ħaġa li miss, mhm. jekk inti ġejt warajhom issejt l-istess affarijiet, tista' mbagħad jaqbdek lilek il-virus. All right. Jekk inti hemm xi ħadd, pereżempju, però jekk jiena għandi sintomi u inti ġast tħalt fil-kamra ma missejt xejn u ma missejtnix, normalment m'hemmx riskju li jaqbdek il-gastroenteritis. All right. Bekk aħna fit-tfal tinfirex iktar malajr għax it-tfal dejjem mm. imissu jdaħlu ġo ħalqhom, eċetera, eċetera. Ġri dik l-iktar fokus li rridu nagħmlu, jaħslu idejhom, eċetera. Tajjeb.
Mela, bħala trattament Meta t-tfal jaqbadhom il-gastric, ovvjament meta jaqbadhom il-gastric fit-tfal speċjalment ġeneralment dejjem xorta noħdu għom għand il-tabib jew għand il-pedjatra, pero id-dar jek forsi naf għanna l-appuntament wara nofsinar, x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu għom? Mela, l-iktar ħaġa importanti meta jkun hemm gestrik hi li jibqgħu jixorbu. Issa, dan jiddependi ovvjament kemm qed jirremettu tfal, kemm qed jgħaddu diarrija, eċetera. Issa, f'diarrea easy, għax inti xorta qed jixrob, mhm. jew tixrob mhm. it-tifla jew tifel, u ħajżommuhom. F'każ li l-tfal ikun qed jirremettu, importanti li dejjem nistennew jisu nofsija jew sija sakemm inti tibda terġa' tihom jixorbu. Wara li jkunu remettew. Wara li jkunu remettew.
Għax jekk inti ħadd ittihom mill-ewwel, l-istonku ħajkun għadu l-infora tal-istonku tkun għada sensittiva, tkun għada irritata. U jekk ħadd tihom mill-ewwel, Avvolja tfal ħasra ħafna mid-drabi jgħidulek għandi laqgħat imma tkun tittihom. Imma dejjem imqar nistennew nofsija u nibdew bela bela l-ilma. Ġifieri ħafna tfal da blu blu blu blu jixorbulek ħafna. Għax jerġa' joqgħod fuq l-istonku. Imma terġa' tikkoppa l-istonku u terġa' tibda mill-bidu. Tajjem. Ġi dik l-iktar bħala bażiku l-importanti li jkun qed jixorbu. U l-aħjar ilma waħdu? Issa jiddependi mill-età. Tajjeb, fit-tfal babies inkomplu l-ħalib normali. Il-ħalib, il-formula, jew il-breast feeding. Issa, li nistgħu nagħmlu però, flok nagħtu jekk għal mod tal-kelma jieħdu six scoops kull 3 mhm. hours jew kull 4 hours per eżempju. Taqsamhom, ġifieri tieħu per eżempju tagħti 3 scoops
Kull si għaw nofs. Kull si għaw nofs biex ma nimbullaw l-għomx. Biex inti ma terġax timborma l-istonku.
Tajjeb.
Fit-tfal daqsxejn ikbar, nistgħu nħaltu dawk is-salts, l-oral rehydration salts mal-ilma. Alright.
Però as such, l-iktar importanti li t-tfal jixorbu l-ilma. Alright.
Apparti minn hekk jeżistu ċertu prodotti li għandhom diġà minnhom jisom daqsxejn salts u vitamini, jekk għax ħafna mit-tfal ma jħobbux il-mediċini, eċċetera, però jeżistu ċertu energy, mux energy drinks as such, imma li fihom salts. Alright, li ma jkunux ilma waħdu. Li ma jkunux ilma waħdu.
Mluħa biex ma jkunux ilma waħdu.
Eżatt, eżatt. Idealment ma jenataw xie orange juice jew affarietek. Għax l-orange juice għen jisajr tal-istonku ħabba li daqxie acidus. Alright, alright. U nimmaġina anka eżin soft drinks mhumiex rikomandati in ġenerali fit-tfal, imma. Soft drinks mhumiex rikomandati u idealment ma jintużawx. Xorta.
Għall-istess raġuni ħabba laċtu.
Alright. Tajb, issa, jekk inti tgħid li ma jiena tfal ma jixrob xejn, pereżempju, jew f'dal-ħin partikolari dak biss niżel. Fis-sens inti tkun prattika wkoll. I mean, aħna, teorija tgħid li isma' idealment ma nużawx soft drinks eċċetera. Però jekk it-tifel jew it-tifla kull met tixrob blok naqa' soft drink, aħjar tixrob dak milli xejn. Milli xejn, għax tiġi dehydrated.
Xorta f'dak il-każ irridu naraw tabib, jiġifieri dawn li qed ngħidu iktar biex xem affarijiet li ma rridux affarijiet li m'għandniex ninkwetaw fuqhom u li għandna ninkwetaw fuqhom u meta għandu imorru għand it-tabib. All right. Mela kif għedna l-ewwel ħaġa l-importanti li jixorbu. Issa, għal affarijiet bħal meta jkun hemm dardir, għax inti rridu hemm ħafna tfal li jgħidulek pereżempju ġast imdardar m'għandix aptit niekol u tinħossni li ħan irremetti, ma mhux dejjem jirremettu. So iktar għax ġast ikun hemm il-biża li ħaj jirremettu. Tajjem, f'dak il-każ jeżistu ċertu drops li huma naturali. Ehm, effettivi, però mhux dejjem, u nistgħu nagħtu lilhom. Idealment dawn l-affarijiet kif qed ngħidu ikun rakkomandakom lok it-tabib tiegħek jew il-pedjatra tiegħek ukoll. Imma affarijiet li jeżistu u li jistgħu jinxtraw over the counter li qed ngħid bħalissa. All right. Affarijiet oħra li jistgħu jintużaw huma probiotics fil-każ ta' diarrea. Probiotics huma ta' jkun hemm bacteria tajba li aħna neħduha ġast biex tirriplejsa l-bacteria ħażina li jkun hemm fl-imsaren. All right.
Issa, fit-tfal minn babies anka minn newborns jistgħu jingħataw drops ġolbot il stess. Ok.
Again, ħafna minnhom huma over the counter. Mhm. Ġifieri jistgħu jixtru. U mhux ħa tagħmel ħsara billi tilħaq tihomlhom pereżempju qabel mort tant it-tabib għax huma probiotics kull bacteria. Ekku, mhux ħa tagħmel ħsara li tihom prattikament ġast tiġbed bil-pipetta u titfa fil-botil fit trabi u batem probiotics oħra tipo sexits, eccetera, iktar ma jikbru tfal. All right.
Ma kemm it-tobba u l-ispiżjara tan-nies li qed jarawna jistgħu anke jirrakomandaw l eżatt id-doż, eċetera, eċetera. Fej kun hemm dubju dejjem irridu niċċekkjaw. Of course. Dawk l-iktar li nistgħu nagħmlu sakemm qegħdin id-dar. All right. Issa, Meta din id-dar u qed naraw li dawn l-affarijiet jew mhux qed jaħdmu jew qed ninnutaw affarijiet oħra li jinkwetawna. To what extent għandna ninkwetaw? Mela, jekk aħna naraw li t-tfal qed jintelqu ħafna, jekk it-tfal il-ħin kollu jirremettu ġifieri daw stennejt nofs siegħa qed tipprova tihom bela ilma u xorta qed itellgħu. Mhux qed ngħidu stennejt nofs siegħa reġgħu tellgħu pup u tlaqna għand it-tabib mill-ewwel, fis-sens nistgħu nistennew daqsxejn iktar. Imma jekk għamilna maximum ta' tnax-il siegħa li t-tifel ma tiżomm xejn jew it-tifla ma tiżomm xejn, żgur li jrid jarahom tabib. Issa, aħna dejjem nirrakkomandaw li anke jekk mill-ewwel darba li jirremettew, jekk il-ġenituri huma nkwetati, iridu jkellmu t-tabib. Tajjeb. Imma hemm ċertu affarijiet li nistgħu nistennew ftit u nosservaw it-tfal. Ġviri kif semmejt, jew li ma jkunux qed iżommu ġviri kun qed jirremettu l-ħin kollu. L-ħin kollu.
Fit-trabi natu kas kemm qed inbidlu nepis. Kemm qed inbidlu riqi.
Ġek inti tinnota li iċċekjajt in-nepi għal-mod tal-kelma soltu tibdel ma' kull botil in-nepi mhm. pereżempju. U n-nepi wara erba' sigħat kienet xotta, xotta, xotta, xotta ma kien hemm xejn pipi. All right. Nepi waħda ma ninkwetawx as-such, imma jekk inti qed tara li hemm dawn is-sintomi li ħin kollu tirremetti, naqset il-bottles, speċjalment b'inqas minn nofs li tixrob is-soltu, u l-ħrieqed ikunu xotti, ovvjament irid jara tabib. Id-diarrea biss, skużi. Jew ikun hemm diarrea biss. Ikun hemm id-diarrea biss. Eżatt, tkun tidher. La sekk ikun hemm il-lajn tal-pipi. Eħe, però mhux dejjem tkun accurate. All right.
Iktar speċi ħadd induna inti kulħadd ikun jafhom it-tfal, jiġifieri ħadd induna posta tqila posta tqila iktar plus li inti speċjalment meta jkunu morda ħadd iċċekkjom ħafna iktar. Rrid iktar li din is-soltu wara sija in-nepi ħad tkun itqal x'interfa' l-baby u issa xej, ġast itqal x'in tagħmel id-diarrea hemm xi ħaġa li mhix sew. Issa, apparti minn hekk kif semmejna telqa, Dan issa li ħansemmi iktar f'affari fit-tfal ikbar tista' tessessjom. Ma li tara pereżempju li l-irsin ikun daqsxejn iktar xott. Ok. Eċċetera. Idealment ma naslux sa dak l-istage qabel ma nkellmu tabib. Tajjeb, imma u ħafna mit-tfal ma jkunux gravi daqshekk. thankfully. Però meta naslu f'dak l-istadju, żgur irid it-tfal iridu jiġu assessjati minn tabib jew pedjatra il għaliex ikun hemm bżonn jew mediċini oħra li tabib biss jista' jtihomlok. Jiġifieri f'dal-każ jeżistu anke mediċini li tagħmilhom taħt l-irsien All right. Għad-dardir, per eżempju, għal-remettar. U biex jifqu jiremettu.
All right.
U normalment, meta tfal ma jkunux gravi, u per eżempju ġu għant it-tabib tal-familja, mhm. ngħidilhom isma' prova din il-mediċina. All right. Għal-kem xorta ma tistax tingħata lil kull età. All right, all right, semna. Imma ngħidu isma' prova din il-mediċina tagħmilha taħt l-irsien, U naraw kif tibqa'. Però jekk tibqa' torta tirremetti, jrid ikollok bżonn tmur l-emerġenza tat-tfal. All right. Għax dak il-każ ikun hemm bżonn id-drip kif aħna nafuha. All right. Fejn nataw mediċini fil-vina.
Insomma, hemm affarijiet oħra li jistgħu jsiru skont imbagħad kif jiġu assessjati t-tfal. Hemm xi ħinijiet partikolari, mela pereżempju jiena t-tifel qabdu gastric, mhux l-ewwel darba, Hemm xi ħnijiet partikolari kemm għandi nistenna qabel ngħid le issa eżempju newborn tieħdu mill-ewwel, guess l-remetta jew għamel DRA idealment jaraħ il-pedjatri u t-tabib mill-ewwel. Minn sitt xhur il fuq pereżempju ngħid mela jumejn, tlieta kemm għandi nistenna. Ovvjament jekk ma jkunux sintomi gravi għax hekk qed tgħid inti kun nofsi qed jirrametti. Mhux hekk.
Naħseb qas il sija ma nistenna kieku jiena. Imma jekk kun sintomi għaddejjin normali li ħanejtek. Ara, fil-verità ma nħobx ngħid istma żgur wara ċertu ammont għax inti tara Il-gravità tas-sitwazzjoni.
Tajjeb, ġifieri naħseb mhix ideali li tgħid as a blanket statement disma' wara 12 hours jew wara 1 hour. All right, all right. Inti dejjem trid tara skont is-sintomi, skont kif huma tfal, għax mhux kulħadd jirreaġixxi l-istess għall-istess gravità ta' sintomi. Veru. Ġrid imxi case by case. Tajjeb.
L-iktar, mela, kif semmejt inti tajjeb, inqas minn 6 months, normalment nirrekomandaw anke inqas minn 1 year ġili, ma inqas minn 6 months, definitely li jridu jarawhom tabib il għaliex mhm. huma jiddependu biss mill-formula jew mill-breastfeeding. Eżatt.
Iktar minn six months il għaliex aħna qed nagħtu ikel bdejna l-ikel. Mhm. Imma again jiddependi case by case għax mhux kull tfal jibdew jieklu kollox mill-ewwel. Kollox mill-ewwel u regolarment mill-ewwel, jiġifieri case by case. Imma jekk xi ħadd, jiġifieri mhux gravità enormi, imma rremettielek pereżempju tliet darbiet jew jien naf M'hemmx qisu blanket statement, imma jekk inti tara li qed jiżdied iktar ġast bħala progress, ġifieri jekk inti mhm. pereżempju. Mal-ħin qed jiggrava. Mal-ħin qed jiggrava f'dak il-każ eħe. Fimt? Jew Jekk hemm ma affarijiet l-ħina li se naqqas. jinkwetawna mill-ewwel, jiġifieri bdew jirremettu f'daqqa f'daqqa f'daqqa f'daqqa. Ġifieri inti billi pereżempju remetta issa, tliet sigħat oħra reġa' remetta, ġifieri in between irnexxielna nżommu xi ħaġa żgħira. All right. Tajjeb? Nistgħu ngħidu isma' ħa nistennew daqsxejn ħa naraw kif ħa jiżviluppaw. Imma kif semmejt inti, jekk dan it- tfal qed jirremettu kull nofsija per eżempju li litteralment aqqas għandhom xi tellaw iktar mhm. u qed tipprova tihom bel ilma tub u jerġgħu tellawha. Eħe f'dak il-każ immedjatament ittara tabib. Issa ovvjament jekk dejjem meta jkun hemm xi dubju aħjar iċċempel lit-tabib tiegħek jew il-pedjatra mhm. to be safe u jigwida tikom gwida u ġifieri ma mhux ma nistgħux nagħmlu blanket statement ġenerali. Le, ja tagħmel sens għax ovvjament is-sintom mhux ta' kulħadd ikunu l-istess. Def ikollok 48 hours imma kif qed inti jiena metti kull tliet sigħat. Mhux hekk. Def ikollok 48 hours għaddej kull nofsija li hija kompletament differenti. U huwa każ li meta ngħidu le dan qed jiggrava. Mhm. Irridu mmorru għand tabib jew emerġenza.
Mela, jiddependi anka l-età ta' tfal. Issa, fit-tfal inqas minn Mela, jiddependi. Mill-età tat-tfal, mill-gravità tas-sintomi u t-tabib jew il-pedjatra. U x'available u f'jokx. U x'available u x'affarijiet għandu l-klinik. Il għaliex jekk aħna naraw li t-tabib jew il-pedjatra hemm bżonn li jingħataw drip lit-tfal, ħafna mid-drabi kemm il-polikliniks u kemm fil-privat mhux dejjem issib tobba li huma u l-equipment available mhm. biex namlu id-drip li tfal. Mhm. Ġifiri, f'dak il-kas jek naraw li huma gravi ħafna, li jett jirrimettu per eżempju ta' spis, li met iżommu xej, provajt ittijom daw id-drops li semmejna naturali u xorta reġaw tellawom. Fil-verità nistgħu nkellmu lit-tabib tal-familja kif semmejt ħabba ħabba l-mediċini tal All right. li Ta' tagħmel taħt taħt l-irsien. l-irsien. Imma again, meta jkunu età żgħira ħafna, pereżempju six months, definitely, em, en it- fis-sens irid jiġu assessjati minn tabib. Jekk ikun hemm Ir-riskju t-tobba l-ebda tabib ma ħa jieħu r-riskju li ħa jgħidlek isma' u li ħallih id-dar. Mhux jekk ikun hemm riskju ta' dehydration jew sinjali ta' dehydration fit-tfal, ħanibatuhom mill-ewwel l-emerġenza. All right.
Il għaliex ħafna ġieli narawha, il-ġenituri jippanikjaw, jiġu l-klinik nippruvaw di l-mediċini żgħar pereżempju jew ngħidu sma' tihom daqsxejn solt jew tihom ftit ċans. Għax mhm. inti jekk qed tirremettilek kull nofsija, hemm min pereżempju kif jirremetti tub tajtu x'jixrob. Mhm. Ġifieri ovvja ħajkompli tella, ġibilli nistennew ftit. Imma again, Inti meta jkun hemm, jekk eżempju hemm ħafna telqa, in-nepis xotti, dawk huma kollha sintomi li jisma' aħjar immorru l-emerġenza.
All right. Tajjeb, għax normalment ikun hemm bżonn id-drip. Mhux dejjem dejjem, imma normalment ikun hemm bżonn id-drip. Ġifieri meta jkun hemm qisu ħafna sintomi, ħafna sinjali ta' dehydration, ġifieri qed ngħaddu inqas pipi mis-soltu, qed nixorbu inqas imma qed ngħaddu iktar diarrea mis-soltu nirremettu iktar, mhm. telqa, jew uġiħ ta' zaq pereżempju li dejjem jiżdied. Tarbija ħen kollu tibki forsi. Tarbija dejjem tibki fit-trabi, ovvjament il-threshold biex nirreferu għall-emerġenza huwa baxx iktar. Għax inti fi klinik privati jew l-poliklinik mhux dejjem ikollok biex tista' teskludi kollox. All right. Tajjeb. Però eħe, again, miex mem straight line li nejdu sma meta ġviri, ok, meta jem affarijiet gravissimi, jew affarijiet miex jille il-gravi, jew mux qed mmorru tajjeb il-medicini, dejjem ħammur l-emerġenza, ma meta mhm. xnejlek isma, jekk jiġri jekk titmur l-emerġenza, jekk jiġri jekk ma tmurx. Again, għax it's a case by case. U dan ħafna drabi illum it-tobba kollha jaħdmu bil-messaġġi wkoll, ġifiek nispjegawlhom it-tarbija jew it-tifel x'għandu, ħajgwidawna huma għax da jekk għandu forsi l-equipment ħajdlek ejja hekk jekk m'għandux ħafna mhux tajdejja. Ħafna drabi jekk inti ċempel pedjatra tal-familja ħajsaqsik ċertu mistoqsijiet. per eżempju kiex qed jgħaddi pipi, jekk hux qed jixrob jew kemm xorob in the last 24 hours, kemm jiżen it-tifel jew it-tifla, kif huma bħala enerġija, jekk hux qed jirnexxi. Insomma, hemm ċertu mistoqsijiet li iġġeluna naraw jekk hix gravi ħafna sitwazzjoni jew isma' nistgħu nistennew ftit, jew isma' tox tinkwieta nistantik xi ħaġa li dan. Again, kif dejjem ngħidu, fit-tfal jekk ikun hemm xi dubju, jew concern tal-ġenituri ma noqbdux nistennew, ġifieri dejjem jara tabib. U żgur, aħjar morru għal xejn Milli morru tard. Milli nkunu, milli nkunu tard, milli nkunu tard ekku. Li nkunu għamilna aktar ħsara milli ġi. Ekku. Issa, mela, medicina tkellimna dna ftit rehydration salts u hemm xi mediċini ta' dardir. Mhm. Bħala diarrea, ġili nisma' nafu insomma li hawn mediċini li jwaffqu. U waħelti li nużawhom il-mediċini li twaqqaf id-diarrea? Mela, ħafna mid-drabi, mela, fit-tfal, babies, eccetera, ma nirrekomandawhom. Ma tantx nirrekomandawhom. Fil-verità aħna in ġeneral ma nħobbux nużawhom. Il-xjenza warajja u t-teorija warajja hi li bażikament jekk hemm persuni għandha l-virus inti ħa tħalli l-persuna speċi tgħaddi l-kors tal-virus u jekk kollox ikun stabbli, jekk kollox ikun ġviri s-sintomi jkunux gravi, within a few days ħajgħaddu waħidhom. All right. Inti meta twaqqaf,
minti xa tħalli jisu il-natural course tal-virus taddi waħda, so no, ma tantx nirrakomandawhom. anke fl-adulti, mhux fit-tfal biss, ġieli nagħlqu ftit għajnejna u nużawhom jekk xi ħadd pereżempju għandu xi ħaġa li vera emerġenza li ma jistax ifalliha. All right. U inti tgħid isma' użaħħa darba imma again ma nħobbux nużawhom hekk bl-addoċċ biex niftehmu. Hawn mediċini wkoll li jaqdu mhux iwaffqu. Mhm. Dawk jagħmlu ħsara għal fini ta' virus? Le. Le, u xek. Le, Ma jagħmlux ħsara, ma jagħmlux ħsara. Fil-verità biex inżid isek ma li qed tgħid, fil-ġili konna mistoqsijiet, per eżempju, kif komplux breastfeeding, kien qalbux il-formula, fil-babies li qed jiddependu mill-formula breastfeeding, no, normalment ma qalbux il-formula. Breastfeeding jitkompla normali, formula jitkompla l-istess tip. All right, ġifri, jekk ma naqlibx għal waħda li hija pereżempju lactose free jew apposta d-diarrija. Le, waqt li jkun hemm ġifri jekk inti il-baby għandu daw is-sintomi issa, no, għax xorta l-baby jrid one to two weeks biex jaġġastja għal ħalib. Għal formula ġdida, all right, li ma tagħmilx sens għax meta eġastja jkunu għaddew is-sintomi. Ekku, all right.
Normalment imbagħad mhux normalment, ma jkun hemm każi li ehm, naqilbu l-ħalib, fil-babies qed ngħidu, għal lactose free, jekk pereżempju naraw forsi baqgħu iktar jgħaddu daqsxejn iktar loose, ġifieri għaddiet il-fażi tal-akuta tal-infezzjoni. U wara jibqgħu daqsxejn jagħmlu iktar loose. Ġifieri tinnota li jisom l-ippurgar ta' tfal ikun daqsxejn iktar loose. Mhix dejjem again, ġifieri di dejjem idealment tiġi rakkomandata mit-tabib tal-familja jew mill-pedjatra. mhux il-ġenituri jaqbdu ngħidu ħan nippruvaw dak il-ħalib, ħan nippruvaw hekk. All right. Il għaliex mhux dejjem kont nagħmlu ġid, jekk taqleb ħafna ħalib, fil-verità tkun tista' tagħmel iktar ħsara milli ġid. All right.
Tajjeb. Dan qed nitkellmu fuq tfal li huma dipendenti fuq il-ħalib. Fuq il-ħalib. Bħala ikel. Għaxum bat tfal ikbar. Issa, kon ġejja li Tfal li huma ikbar u bdew l-ikel u per over one year nibdu law mill-ħalib eh, li nħdu ħana l-kbar. Mhm. Huwa ideali li jekk qegħdin qed jgħaddu diarrea nevitaw affarijiet ta' dairy. All right.
Tajjeb, għax l-ewwel ma semmejtix, nevitaw mhm. affarijiet ċaħmin, nevitaw il-qali, affarijiet ċili, eċċetera. Però nistgħu nużaw affarijiet iktar naturali jew pereżempju soy based. Essa ċimma xorta inti fil-perjodu akut xorta nevitaw id-dairy products. f'daw fit-tfal li qegħdin jieħdu d-dairy products. All right.
Again, ġieli mbagħad idumu daqsxejn iktar jagħmlu daqsxejn iktar luz, li f'dak il-każ mbagħad nistgħu nadattaw skont is-sintomi. Again, idealment mhux il-ġenituri jaqbdu jiswiċċjaw. Ridejjem isaqsu lit-tabib isma' x'taħseb li għandna nagħmlu jew skont mhm. is-sintomi tat-tfal għax mhux mhm. kulħadd l-istess. U x'inhu l-idea li intuhom jieklu? affarijiet xotti li ma. Ekku, ekku, ġviri affarijiet kif semmejt għali xaħmijiet u hekk nevitaw. Meta jkun hemm gestrik li pereżempju qed jirremettu, eċetera, egen affarijiet xotti li mhumiex xaħmin li m'hemmx għali, fil-verità ma tantx huma appetizing msiken għat-tfal. Eżempju xi toast, ħobs mixwi l-immaġina. Eżatt, jekk.
Idealment minn arbutir. Idealment, però again, jekk inti tfal ħafna mid-drabi mhux ħajdulek minn arbutir, so tagħmilhom ninqas possibbli. Ġifieri ħaftu bi practical ukoll f'dawn l-affarijiet. Ultimately l-aqwa li qed jieklu xi ħaġa. Idealment again portions żgħar, aħjar portions żgħar u spissi milli qbadna ħadna ikla relattivament kbira u reġajna tellajna kollox u terġa' tibda from zero, ġifieri. Nimmaġina xi crackers, crackers, ross, pereżempju.
Banana tejn? Banana tejn, imma tittoqgħod attent again ma tħodx għax naqgħod Eżatt. Ma tihomx kollha tihom kwart pereżempju tilhom ftit. Eżatt, affarijiet bħal brodu, chicken mollija, imma again fit-tfal imbagħad ma tantxi tittoqgħod attenta skont kemm ikunu piki, x'qed mhm. jieklu, eċċetera. Il-brodu naħseb jgħinu kol anke rehydration f'dak il-każ u ħabba li kollu. Dependi ovvjament kif issajru, eċċetera. Imma eħe. Għalli tista' brodu jisub l-ilma fl-istess ħanet iservi. Ekku, ekku.
Tajjeb, all right. Mela, antibiotics mhm. jintużaw f'gastroenteritis? Mela, di semmunna ħafna, inti naħseb bħala spiżjara. Jiena nismaħħa ħafna jisaqsuni, mela mhux ħattini antibiotics? Jew meta nix antibiotics it-tabib. Mela, għaw ħafna misconception. Iġifieri ħafna min-nies għandhom din l-idea li l-antibiotics biss ifejqu. Mhm. Issa, Fil-verità f'gastroenteritis l-iktar kawża komuni tal-gastroenteritis hija virus. U antibiotics mhux ħa jaħdmu fuq il-virus. Hemm biex ma nkunx again blanket statement, hemm ċertu każijiet li jintużaw antibiotics. Però, all right, normalment iridu pereżempju l-persuna jkollha sintomi ta' gastroenteritis, baqgħu għaddejjin is-sintomi, spiċċat marret l-isptar, saru testijiet fuq l-ippurgar u fit testijiet tal-ippurgar sabu tip ta' bakterja jew ċertu mikrobi oħra li hemm bżonn actually l-antibiotics. Imma no, in generally, ma nużawx l-antibiotics, ġifiri kif semmejn nużaw probiotics, natu kas id-dieta, oral hydration salts, imma no antibiotics No, dik vera importanti. Namlu enfasi fuq. Il-verità li jagħmlu iżjetar, għax ikomplu joqtlu l-bakterja tajba li għandna fil-mostra. Fatti, nimmaġina li ġili anka tfal, komuna ħafna nagħtu antibiotic pereżempju għal chest infection, u mbagħad wara jġejdu nam misma xi tifret jagħmel diarreja mela. pereżempju. Jiġifieri, no, antibiotics in generally Ma nużawhomx. Tajjeb ħafna. Mhux indikati. Meta tajt ġili jkun hemm bakterja mhm. jikkawżaw il-gastroenteritis, dan qed ngħidu pereżempju bħal simili ta' food poisoning? Jekk mela hemm ċertu mikrobi li huma bakterja li jittieħdu mod ieħor, imma ħafna mid-drabi pereżempju tkun food poisoning. All right. Tajjeb, issa food poisoning ħad iġi kawżat hekk inti hemm il-mikrobu fil-flikel jew mhm. ikol kontaminat. Mhm. as such mhux ħa tagħmel differenza, ġifieri għall-management, għal kif nittrattaw fil-bidu speċjalment, mhux ħa tagħmel differenza. Ġifieri inti ħafna mid-drabi meta jiġi ħadd fil-klinik, jista' jkollna idea li tkun food poisoning, għax jekk inti tgħid jisma, aħna kienna chicken, il-biraħ pereżempju kellna barbecue u kienna chicken. All right.
U kull min kien iċ-chicken kulħadd bis-sintomi qed nirremettu, qed naddu diarja, eċetera. So diġà jkollok idea, però xorta l-importanti tibqa' tixrob li nikkontrollaw is-sintomi kemm jista' jkun. Għax fil-verità naħseb is-sintomi huma Huma l-istess, huma l-istess.
Apparti li tkun ta' forsi li kil xi seafood jew forsi li kil tiġiġa tista' tkun mhux msajra tajjeb. Ħafna mid-drabi konna idea minn fejn ġejja. mill-istorja li qed jagħtuna l-pazjenti. Tajjeb, all right. Imma again, mit-trattament huwa purament fil-bidu huwa l-istess. Jekk imbagħad is-sintomi ħa jiggravaw, ħa nimxu għal affarijiet fil-vina, imma mbagħad skont il-każ again. Tajjeb, ġifieri jekk ikun hemm bżonn iktar mediċini, hemm xi antibiotics u hekk, ħajnataw skont it-testijiet li saru fuq l-ippurgar u jekk ikun xem ikun mhux indikati. Però again, mhux normalment. Ħa naqleb fuq xi ħaġa oħra. Aw mhm. vaċċin li jippreveni il-gestrik? Mela, issa. Fit-tfal, ehm, ma nistax ngħidu sma għaw vaccine li tippreveni il-gestrik kollha. All right. Imma għaw vaċċin kontra rota virus li huwa virus partikolari sta jekkawża sintomi ta' gestrik daqsxejn gravi, ġviri wassal għal sintomi gravi malajr.
Alright. Nirrakomandawa bażikament għax ħad preveni milli it-tfal jaqbadhom dat tip ta' virus u ħafna mid-drabi daw it-tfal li jaqbadhom dat tip ta' virus jispiċċaw actually l-isptar għad-drip. Alright, ġivet nevitaw qed nivitaw li li jiġu li daħlu l-isptar. Alright. U trauma li t-toqt l-isptar, li ħasra l-kedda biex tagħmilhom l-affarijiet fil-vina, I mean jekk tiġi bżonna, by all means. Imma fejn nistgħu Fejn nistgħu nevitaw, nevitaw.
Jiġifieri teżisti il-vaċċin, fil-verità mhijiex injection, jiġifieri mhux ħajkun hemm tingiża, huma drops li nataw fil-ħalq. L-itfal jibdew l-ewwel doża tingħata minn two months eh, minn two months over u bej kull doża hemm żewġ dożi bej kull doża tistenna xahar. Tajjeb. Bej wieħed u ieħor.
Tajjeb. Dik, imma again, f'dik il-vaccine mhux qed niprevenu kull tip ta' gastroenteritis. Ġifieri tfal billi ħadhom xorta jaf eżempju. Xorta jabadhom gastric. Qed nevitaw gastric fl-ewwel ftit mhux dat tip ta' gastric gravi fl-ewwel ftit xhur ta' tarbija. Nevitaw is-sintom li jiġu kawżati mir-rotavirus li huma sintomi ta' gastroenteritis. Tajjeb ħafna.
Naħseb illi. Il-qatnas, il-sujġett minn country differenti, s-sintomi nafum, eżin, diskutejnijom, x'nistgħu nagħtu d-dar, fejn għandna nirrefergħu tit-tabib u fejn għandna mmorru l-emerġenza, naħseb essaċ Il-qatna u s-suġġett tal-gastric tajjeb nittama li konna ta' informazzjoni utli għalikom. U grazzi ħafna tal lajk li sedina tagħna u kont magħna l Kien ta' pjaċira lina.
U grazzi tal-informazzjoni utli li għaddejt lili u li semmija tagħna.
Thank you ħafna.
Thank you.